ar dyddiau fferi ac roedd yn rhaid iddo ddefnyddio ei holl nerth i allu ymwthio trwy'r dorfeydd trwch a lanwent a hewlydd, a phe buasai yn ddyn o ysbryd chwyrn a ddiamynedd, buasai wedi gadael i amryw deimlo bwys ei dorn gan fod yn anhawdd myned llathen ymlaen heb dderbyn un ai sarhad, neu dirnod, neu trypiad troed. Sylwodd fod yr holl darpennau a'n llawnion i fenetri oll yn agored, a heiti o llanciau a merched yn ystod ac yn gosod eu hunain o bwrpas i bobl eu gweled oddi allan, a'u gwynebau yn fflamgochion gan yfaith y dior a boethder yr ystafelloedd. Gwelwch rai llanciau yn estyn eu brechiau allan trwy'r ffenestri gyda'r gwydre yn eu dwylo, gan alw ar rywrai o'r heol i ddywod i gael dropyn, a clywai ambell enedd yn chwerthin yn uchel am ben rhyw esgus digrifwch er mwyn dynnu sylw at ein het newydd, a'i chap o ruban neu gochion. Rhwystrid ef ar ei ffordd mewn amryw fannau gan amlladfeydd lle na byddai Hedd Gedward byth yn dangos ei wyneb nes byddai'r brwydr drosodd. Ac wrth sylwi ar hynny o'r dân ac roedd ef yn adnabod, dywedodd hwnnw, Oni wyddost ti beth ydyw glas enwedig? Na wn i, ebe Huw. Ond plismon na fydd ei eisiau. Cafodd Hugh hyd i ymborthi o'r diwedd a golodd am weled y froth. Tra yn mwynhau hwnnw, sylwodd fod amryw lanci yn dod i mewn i'r ystafell, gan llygad rhythu arno, ac yna ymenro o golwg annhebryd. Ac yn fuan, rhoddodd ei galon dro yn ei fewn wrth weled Siôn Parry Wen yn dyfod i'r ystafell. Roedd Huw newydd gael platiad o fara a chig a rhod a broth, ac am ddechrau bwyta hwnnw, pan ddaeth Siôn Parry ato a dywedodd, I chwilio am beth fel hyn a does i yma, ac waeth imi'r platiad yma na phlatiad arall. Archipiodd y bara a'r cig oddi ar Huw, gan dachlu'r ei fwyta ei hun. Yr oedd dwsin neu ddau o wynebau yn cael eu hestyn hebio i'r wainscot oedd yn aml y drws ac yn chwerthin yn uchel wrth weled gyrhydru Siôn Parri. Ni ddywedodd Huw ddim, ond edrychodd ar Graf, a diofn ar ei sarhawr, a galwodd am dipyn o fara a chaws. pan ddaethpwyd â hwnnw iddo, dwedodd Siôn Parry, Mi welaf fod gen ti ddigon o arian gwb, a cyn mod i'n lled brin o bres oedd i mi gymryd y bara a'r caws yna hefyd. Ac estynnodd ei dwylo i'w gymryd, ond cydiodd Huw Hughes yn dân ar y blât gan benderfynu cadw meddiant o'i eiddo bellach. Beth? meddai Siôn Parry. Gall i'm bohono fo. A wedyn meddwl treo dy nerth hefo mi. Siôn Parry, a be yw? Gefais fy rhybuddio dwywaith heddiw i dreo peidio dy gyfarfod di yn y ffair, am dy fod yn ddyn cas a dialgar, ac mi fuasai'n dda gennyf beidio bod yn dy un fan â thi. Rhan, rwyf yn gofyn i ti, rwyf yn crefu arnat beidio bod yn gas. Dadlonydd i mi, a boed i ni fod yn ffrindiau. Os nad oes gennyt ti pres i dalu am fwyd, mi dalaf fi am bryd i ti. Ond heddi, mochwn, fyny dy blatiad ar fy nghost i. Da fachgen i wir, efi ddim mewn cryn dipyn o oedran. Mae sens yn dy ben di, pwy bynnag wyt ti, Dadlonydd i'r llanc, Siôn. Mae'n gywilydd dy fod bob amser yn chwilio am rhyw raw mewn ffair. Wyt ti'n yn ymgymryd i bart o? gofynnodd Siôn gan droi at y dyn oedran nes. Nag ydw i, ond ar y fan yma, gei di mo'i faedd hi o. Ffindia dy hun yntau, gwaeddodd Siôn gan geisio taro'r hen ŵr. Cododd hwnnw ar ei draed gan osod ei hun mewn agwedd hunan-amddiffynnol. Neidiodd Huw i fyny a dywedodd, Cawsid fy maeddu fi yn lled dost, Siôn, cyn y buaswn yn rhoi esgus i ti fytharw. Ond nis gallaf oddef i ti gyffwrdd â'r hen ŵr yna, a neidiodd rhwng y ddau. Gyda hynny, tarawyd Huw ar ei enau nes oedd y gwaed yn llifo, a gwelodd bellach nad oedd modd osgoi heb adael iddo ei hun a'r hen ŵr glew gael cam. Llamodd Huw at wrth Siôn Parry, cydiodd afal, yn ei hunain, a gydag un ysgythiad cryf, tynnodd ef ar ei wyneb ar y llawr, a daliodd ef yno am ennyn. A fyddi di'n llonydd, Siôn? gofynnodd. Dwi 'di weld yn fuan, atebodd Siôn. Chodi di ddim oddi am hyn hyd nes y gofyn i am bardwn. Ymddengos Siôn a'i holl nerth, ond roedd Huw yn dal bwysawr arno, a phawb o'r edrychwyr yn synnu at nerth a glewdr un mor ieuanc. Cafodd gig a nyfodwyd gan Siôn Parry nes y golwyd ei wyneb yn amlywio a thybiodd amryw y buasai yn gwympo. Cyfwellodd yr hen ŵr hwnnw yn ei fraich a dywedodd, Gad iddo godi a dollti o'r nerth di, er bod un hen garllaw drin hwn eto. Na, medde Huw, nid wyf yn fodlon i neb amladd ar fy nghawnt i. Dalaf ef ar y llawr hyd ag y gallaf. Roedd John yn cicio, yn gwingo, ac yn ceisio cnoi Huw a'i holl egni. John Parry, ebe'r bachgen, fedraf fi ddim dal ati llawr hwy. Ac y mae'n rhaid imi un ai gadael iti fy mrifo i fi, neu imi wneud cam a thi, os cam hefyd, wneud i fod yn llonydd bellach. Rheg a chig oedd yr unig atebiad a gafodd. Noddodd Hugh ei ben lin ar frest Siôn gan bwyso arno am drwm, torrodd ei phennen gydag ei hun oddi am ei wddf, a dechreuodd rhwymo dwylo ei wrthwynebwyr gyda hi Ond nis gallodd wneud hynny heb hanner ei dagu yn gyntaf, a hyn a wnaeth hefyd trwy wthio ei figarnau i wrth Siôn o'r hwn a wynychodd yn dirfawr dan y driniaeth feddygol honno. Yna, llwyddodd Huw i rwymo ei dwylo yn dân, a gadawodd iddo gyfodi. Roedd Siôn erbyn hyn mor gynddeyrog a ffigr gyffridiedig ac yn ceisiodd Datod, rhywun i dwyllo gydag dannedd fe gallai gael ail ymdrech â Huw. Ond roedd y bobl y tu ar ôl i'w braw gyntaf dawelu wedi myned i chwilio am gwstbl, a bo mor ffodus yr hyn oedd yn rhyfedd a chael hyd iddo mewn bryd. Daeth hwnnw i'r lle ychydig un tarawiad ar fraich Siôn gyda'r ffon fer, drom, gwnaeth ef yn dawel fel oen, a chafodd llety am y prynhawn a'r noson honno.